Insellmilkom nilqawkom għal podcast ieħor, il-podcast tas satar temi kbar għażżar. U llum għandna skola ġdida, studenti ġodda, magħna ġejjin mill-iskola primarja ta' ħalaxa. U t-tema li ħankunu qed niddiskutu llum hija dik ta' l-isport. Jien jisimni Ella Kotajer.
Jien jisimni Jake da Battista.
Jina Hazel Muscat.
Jien jisimni Hazel Chantal.
Ġejta unek mill-iskola għaxa primarja. Ġeja mill-iskola ta' primarja ta' għaxa. Ġejt mill-iskola primarja ta' Ħal Għaxaq. Mill-iskola primarja ta' Ħal Għaxaq. Jien nipprattika l-basketball. Nilab il-futbol. Nagħmel l-atletika. Nilab il-futbol ġejt hawnhekk biex inkellimkom dwar il-benefiċċji tal-isport. U ġejtaw biex nitkellem dwar l-isports. Jien ġejtaw biex nagħti l-opinjoni tiegħi dwar il-futbol. Jiena ġejtaw biex nitkellem fuq l-isports li nagħmel jien.
Tibwa l-iskola jew? Kif tmorru hemmhekk? Tajjeb.
Tajjeb, u zgura tajdu tajjeb, isset jismawkom, tajjeb, bat wara jdu l-verita. Sa intom tamlu xi sport? X'tagħmlu, x'tagħmlu, għidu, għidu. Tilab il-futbol, ta' imma min tilab? Mal-ħamru.
Mal-ħamru, eh, jissaħ, kej, mela bħalissa ma top of the tops. Inti? Jien nilab il-futbol maħalaxa. U maħalaxa stess, home, home. Intu x'tagħmlu? Jien nagħmel l-atletika. Oh, all right. Jien nagħmel basketball mal-hips. Malħiq, orrajt, għaw għanna erba eh, sportivi ta' veru. Kif tħossu għek eh, li jamlilkom ġit l-sport? Apparti li ovvjament tmorru, bdejtu tmorru naħseb inix li għax tiħdu gost, li għax jġobkom. Muxek. Pero kif taħsbu li għamel ġitek? Xaħseb li tiħdu vantaġġi minnu? Biex nitalmu xaħġa oħra differenti fil-ħajja. Orrajt, u mux jisu kollox akademiku, mux skola biss, ġveru, dik tajja ħafna, xiktar. Ikonna attività fizika. Tagħmlu attività fiżika, u għalfejn tajba attività fiżika? Kuħat jista' jgħid li don't worry, mhux bil-fors, mhux bil-fors ella. Għalfejn tajba l-attività fiżika. Hmm? Għalfejn tajb li aħna nżommu ruħna hekk eh, attivi għal-ġisimna pereżempju jew għal xi. Hmm? Ej, lejli. Biex ġisimna jkun attiv. Eħe, u x'jagħmillu ġid? Jekk aħna nkunu attivi, eżempju, nkunu iktar b'saħħitna.
B'saħħitna, eżattament, u taħsbu li fizik li biss jagħmel ġid l-isport? Le. Le, fejn? X'inhu? Mentali. Anka mentali għaliex?
Għax intri il-moħ biex tkun taf se tagħmel. Jekk mhm. ħadha futbol mhux ħadha waħdek. U żgur mela għandek l-ewwel qed tkun tikkonċentra kif qalet Ela. Inti qed tgħid Tu eżatt tikkomunika mela jgħinna għal communication ma' sħabna, jgħinna għal teamwork jekk speċjalment tagħmel lob li huwa tagħmel sport li jinvolvi teamwork. Xiktar, inti eżempju għandek l-atletika, l-atletika forsi jinqas teamwork jekk taħdem għal-kemm ikolkom ġil relays, eżempju races u hekk. Dik l-unika ħaġa li konna tipo Teamwork. F'team, eżatt, eżattament. Ma kull sport fih tiegħu. Fil-verità aħna xi klassifika bħala sport tafu? Għalfej xi ħaġa tissejjaħ sport ma xi ħaġa oħra ma tissejjaħ sport, iżib qed nagħmlu llum mhuwiex sport. Ma atletika hija sport, il-futbol huwa sport, għaliex xi klassifika bħala sport tafu? Hmm? Xej triki din. Tkun qed tiġri u ġismek ikun attiv. Mela għandek jew ġismek attiv, dik hija waħda, però hawn sport pereżempju jinnaf min jilgħab eh, iċ-ċess. Iċ-ċess ġieli jitqis bħala sport. Titħallem moħħok. Eżatt, eżatt, li bażikament inti jinvolvi sport huwa dak li jinvolvi xi ħaġa fiżika li tħaddem xi ħaġa fiżika jew inkella mentali, ġifieri jisu abbilta, ħiliet, skill Sewwa, li jinvolvi ħafna drabi xi tip ta' kompetizzjoni. Tafu xi sport li ma jinvolvix kompetizzjoni? Hmm? Tafu b'xi sport li ma jinvolvix kompetizzjoni? Jek le, jgħidu li le, tu s-sigreta, mux ħanajta jatma, jim mux teacher, ok, għondik. Fil-veri għazina, ma nafx, ġivi ma nafx kemx, pero jina saffenna fjena l-sport kważi kollu jinvolvi xtib ta' kompetizjoni. Ġifieri jekk jekk tagħmel ċess bejnek u bej persuna oħra. Mm. Normalment meta tagħmel waħdek ma ta' anka l-atletika tiġri waħdek u imma mm. fil-verità l-punt tagħha u li mbagħad tikkompeti. U xekk.
l-ħin. Eżatt, eżatt, jew kontra l-ħin, proset. Climbing, climbing, mhux tikkompeti. Mmm, veru, orrajt, orrajt, qed tagħmel rock climbing, però inti tagħmlu ħafna drabi xorta jkun hemm jinvolvi kompetizzjonijiet, eċetera, u x'hekk. Ġifieri ħafna kważi kważi kważi dejjem tidħol. Jew inkella jekk ma jkunx biex tikkompeti jkun mezz ta' entertainment, mezz ta' spettaklu, pereżempju, forsi mhux neċessarjament ikun competition. Inti personali kulħadd, fiex jgħinkom hekk l-isport li tagħmlu intom? Għas-saħħa, għas-saħħa tiegħi. Kif tħossok hekk meta tmur tagħmel meta titrenja pereżempju jew tieħu sehem f'xi ħaġa? Issir aħjar fih.
Eċitata. Mela, eċitata, eżatt.
Mela,
intom tuli eċitata, tkun eċitata, mela issa dik l-eċitament, l-eċitament. Kif kif eh, taħsbu li huwa tajjeb dak l-eċitament eżempju jew le jgħidu l-intom. Ija. Tħossu eċitament, tikom il-ħajja, tikom l-enerġija, u veru dak l-adrenalina. Għax hija ħaġa li toġbok.
Għax mhux ħaġa li toġbok. U inti qed li x'qed li wkoll ċet li nejt inta. Nissir aħjar fih.
Nissir aħjar fih, proset. Nissir aħjar fih. Dik xtatik dik il-ħagġa, ek. Il-feħ.
tatik il-ferħ li inti għandek xi ħaġa li tajjeb fiha. Li tajjeb fiha u li qed issir aħjar. Jekk int għamel eżempju ħin aħjar fil kas atletika, jekk inti rbaħt xi logħba jew għamilt eh, training session vera vera tajba. Ux vera. Dawk vera kollha kollha jgħinuk biex inti tħossok aħjar dwarek Innifsek ukoll, eżatt, proset. Però ġieli l-sport ikollu anka naqra żejr affetti, jista' jkollu affetti negattivi. Per esempio, titlef. Li tweġġa. Tweġġa. Mm, mela, inti qed li titlef. Xi tħossek meta titlef? Disappuntat.
Disappuntat u fiex li Fiku fit-tim stess. Fik u fit-tim, eżattament. U dazza il-problema għal diżappunt minnu nnifsu mhux xi ħaġa ħażina, huwa xi ħaġa naturali. Però mbagħad id-diżappunt għal xiex jista' jwassal.
Għal affarijiet tajbin.
Xi ġifieri affarijiet tajbin?
Biex tipprattika. Tipprattika. All right, all right, tajjeb, eh, ħadna laqta pozittiva minna mela, ġifiri jekk inti tkun diżappuntat, ħajjejnek biex jimmotivak, ngħidulu, jimmotivak biex darbohra taħdem iktar. Però d-diżappunt ġieli jista' jkollu effetti negattivi biex imkien laws ma jitraħat jgħid xi ħaġa. Naħseb, tkun diżappuntat ħafna u min jirreaġixxi b'mod forsi. Fit-tim u fit- Eħe, eh, eh, u min jirreaġixxi ma' b'mod na' estrem. Meta meta meta eh, jissupervja. Eżempju jissupervja.
Jisabbat. Jisabbat hawn min jiġġielet forsi ma' nista madwaru. Ma jkun hmm? irid ikellem lil ħadd. Ma jkun irid ikellem il ħadd, spiċċa jmur per eżempju. Kollu burdata ħażina.
Eżatt, kollu burdata spiċċa ħażina u anke ma ta' madwaru. Per eżempju, jien niftakar jien missieri kien jgħab il-futbol. Ehm, u meta kien ikun ħajt, meta kienu jitilfu, kont ngħid mela daqshekk lejla mhux ħanu ħorġu, lejla dwejja biss id-dar u nervi u rabja u ħajkollu nagħmlu kollox waħedna. Ġifieri dik kienet kellha effetti negattivi ta' jirbħu għarrajt la. Imma meta dak qed taffetwa il-ħajja ta' familja sħiħa f'dak il-każ. Mhux veru, għax dak li jkun jispiċċa jkun irrabjat, jkun il-bidwejja u l-estremu tajjeb għal xej, f'xej. Issa, intom mettu xi ħaġa oħra, semmejtu li titlef, semmejtu d-diżappunt, x'effetti negattivi oħra li tweġġa, semmejtu li tweġġa. Tafu eżempju xi sport vera riskjużek Insemmejt l-ewwel, rock climbing, jista' jkun riskjuż ukoll. Ir-rugby, hiking.
No?
Ir-rugby, ir-rugby vera sport salvaġġ, eh? Kif narhom jidħlu ġo xulxin ma l-ħarż nkun blajt l-ħarż taf nofshom. X'qattawni biċċiet. Xaw iktar x'iktar? Hiking. Il-hiking.
Hiking veru jista' jkun perikoloż. Hmm, skydiving.

Nipreferi ma naġlux imma dak il-proċess. Il-problema mhux il-biża li muta, problema dak l li jekk minnu nifsu vera. Ommi, vera jbeżza. Jom ma tkunx essikkat ma. Dik l ħaġa. Dik l-arħaġa bat xint mut. Jom ma tiftaħlekx il-paraxut. Jom ma tiftaħlekx il-paraxut. Ommi, ma. Le, jinti bżaħafna mill-loli, so ma nimmaġina nix. Bas skydiving laqwa l-nkun fuq il-bahar.
Eh, għax bħalli kiku taqaf il-bahar minn dak l-għoli kollu nasab ħatib għahaj, ta' tferfer. Tispiċa ċatra. Ew lex għalta xalta nibżom ma ta' jibna mirakol t-prova, għax bi. Tinżel għal saqajk tikserom mart. Ma da, mux jek tikser saqajk t-nej, ma jek ma kuġġara xej, xorta. Imma fim, daw iktar kwestjoni ta' forsi bizza minn dak il- iktar mill-konsegwenzi, bizza ta' dak il-ħin jena, ek. Fil-verità, fil-verità.
Jekk xi ħadd jitfa' kalz fejn ma tweġġax. Ah, ma tibżax. Eh, technically, eh, ma funax nkun fl-arja. Ma tkunx taf li ħataqa. Eh, u xek, u xek, xi tkun fl-arja, probabbli nagħmel naqra straġi. Bizza, jazak daġi, jaqw ġil ġrat l Jaqaw. Ejwa. U għajja, fin fej tefawk? Għagġol bahar? Oh, eh. Imma mux minoli ħafna. Forsi solar tnej.
Moħi, leħi, għidlu ma jirġiċi għamil għadha il-barra. Jimmi l-kalanka kont naqbes jinn.
Anka jinn.
Veru, imma taqbes għal-men għandek kontroll. La, jgħan buttari.
Jekk imbottak ma tantx ikollok kontroll, ah, vera tista' tiġi ħażina ta' jew ta' eżempju fuq zaqqek vera ħażin. Jew tiġi fuq xi ġibla.
Jew tiġi fuq xi ġebla. Fuq xi blata. Riskjuż da nar mill-isport. Ħajja netlu.
Eh? Jgħatlu. Eh, intetlu, tajb ukoll. Suċċess. Però fil-verità kemm insemmu da skydiving u hekk korrejt jidher riski. Fil-verità, fost l-aktar sport perikolus u l-aktar sport li ntlab li huwa l-futbol. Mhm. Fil-verità l-futbol vera perikolus. La taraw l-ammont ta' injury, forsi mhux Perikolus f'sens ta' li tmut tħa dak l-estrem imma jkollok ċans. Taħba trasek mal-lasta. Mal-lasta kien.
Il-GPCL.
Tiġi disabilita. Naħseb fl-arranġer li kien hemm xi ħadd qaċċat lil ġilda u l-bone kienet qed tidher minn barra. Ah. Mbagħad qam baqgħu minn forsi qed jiekol jara dal-podcast.
Qam baqgħu jela poskurja. Bis-serjetà min kien da? Ma nafx issa.
All right.
Imma ilu, ilu żgur. Mm, ara naqra d-determinazzjoni tal-isport x'tagħmillek imma tqottejtu biex tħallik veru, eh, dik l-adrenalina tkun, dak iħisek ma weġġajt xejn, bat wara tibdew ħirġin reperkussjonijiet. Eh, u mhux suppost ħallewh ġol ground, eh, suppost ikun. Le, ma mbagħad qalawh, skur jew qalawh. Għax kien dak il-ħin eżatt.
Mm. U kien hemm wieħed ħabbat rasom għall-lasta, kien għadu kif skur jħabbat rasom għall-lasta, ġiex minuti Qalawh ġiex minuti wara ġew daħluh u skorja oħra. Alla, jibqa millu ġit qisu, ħabta ma rażhom mitlu aħjar. Ġebitu f'sensiħ.
Ġebitu f'sensiħ. Illa, għala, kultant u kolli bżon naħbat naqma l-astajin daw kol. Fil-verita veru, ma l-ammont ta' inġeris li kunem fil-futbol hija inkredibli. Kull minn da il-kopja l-irkoppa naħseb l-ammont ta' operazzjoni li jisiru fuq l-irkoptejn maħabba l-futbol. Ma, xie kollok xie. Tara xismu, Sergio Ramos, qoddimek.

Inti ħafna xtaqt, inti bħala supporter, jew bħala. Supporter. Bħala supporter, per eżempju, ċerti supporters, kull hemm logħba, ommi ma, eh? Logħba taħrom ishom. Rivalli. Eh, eh ma roħba taħrab xi rivali, tarom tgħid is which which laskri jkunu qabel xi mhm. logħba, ħassisa tkellimhom, ġili jgħidu li eżempju nagħmel ġurnata ma nigolx. U da l-loba mux taħħom da, l-loba ta' tim barrani jirġa. Mux etnejt ġviri għax ma għaraf ġili waslek. Jo forsi ta' raħal, mux bil-fors barra. Ta' raħal, imma ġviri najlek da l-ġili għal tim barra. Ta' raħal forsi tifima iktar kun viċin, persona viċin, daw nis viċin tijak. Ma tim barrani ġili kun min kun najdu l marit, aħna mux litri li marit, imma ġviri xaħat li vera kun fissat. Ġviri dak joħloq stress. Ġurnata ma tikol xej, għax taf li jem loba l-lejla, iġuri joħlo. Mintu għettu li insomma, fima sens insomma, ma lix għettu li forsi mux neċessarjament joħlo stress. Għax per eżempju tkun ħerqan għal xi kompetizzjoni li missek hmm. u tgħid li ħadd titlef, tgħid li ħadd tirbaħ, tgħid li wissa tkun tajjeb fiha.
All right, all eh, right. Jekk hux ħatam minn xaġa ħażina jew le. Eżatt, ġvinti jkollok u plus li ġili kif tkun f'tim speċjalment ikollok nies jiddependu minnek. Meta fik ħadd iżbalja inti għamilt it-tim kollu ħajkun it-tim kollu ħajbati miegħek eżattament, apparti s-support, is-support eżempju veru joħloq lulek stress. Mm. Immur ground ġieli jibdew jgħajtu mal-players ngħidhom mik kun hemmhekk naħseb nifqa' nibki.

Mm, six fil-Premier League.
Oh, all right, all right. Issa, eżempju, l-sport involvi anka ammont ta' regoli u disċiplina. Mm. Dik hija waħda mill-vantaġġi naħseb tal-isport li inti qed titgħallem id-disċiplina. Ux. Mhm. Hawn nies pereżempju fil-ħajja reali disċiplina zero. Ma teżistix. Imma mbagħad fl-isport tarhom kollox kif suppost. Hmm? Temnu fid-disciplina intom? Ija.
Fil-ġenet fejn jidħol sport Għaliex imma fi għandu jkun hemm eżempju regoli. Biex titgħallem li tikollok regoli tajbin u mhux tagħmel kollox li trid għax lek tagħmel kollox li trid, ovvjament mhux se titgħallem. All right, ma għandek biex titgħallem tagħmel ċerti regoli, biex ma ċerti regoli għaliex iktar. Għax jekk ma jkun hemmx regoli, kulħadd jista' jagħmel li jrid. U x'in il-ħażin li jagħmel li trid? Istaw tweġġaw xi ħadd. Biża ma jkunx hemm referi, kulħadd jaqbżjati u jagħmel li tarasu. Eżatt, mela għandek riskju li tweġġa' jekk inti jekk inti ħadd kulħadd jagħmel li jrid. Jekk fil-futbol pereżempju m'hemmx yellow cards jew red cards, ta' kulħadd jibda dieħel u tackles minn qudiem minn wara minn ġemm kull imkien. Diżastru. Diġà jkun hemm ħafna injuries għas sepwar. Rugby.
It-tapon.
It-tapon.
Rugby. Il-futbol mhux bħal rugby għax hemm referi, rugby m'għandhom xejn.

Għaliex huwa tajjeb li ma tagħmilx li trid. Inti bħala persuna qed tikkompeti kontra xi ħadd. Sewwa, ejn għamlu mod inti. Biex kun taf kif tikkontrolla li l-dinja tiġi bla kontroll ta' xejn. Mela għandek il-kontroll eżatt tikkontrolla jekk innifsek u l-oħrajn. U jekk inti pereżempju tikkompeti f'xi ħaġa, jekk għandek ġirja pereżempju fil-każ tiegħek, u Ora, jtnajd l namlu mod, u ju jinaħjar ma jkollix regola li bil-fors irrit naddi minna, u mux aħjar naqtaħħal qasir. Għax tiġi diskwalifikat u Tiġi diskwalifikat, orri, ma li kiku ma kienx il-kas. Li kiku ma kienx il-kas. X'in il-problema li inti taqsam u hekk inti għalik aħjar. Imma l-problema huwa li jagħmel li jagħmel il-dawra kollha. Eħe, imma kieku l-problema mhux li tikser regolanti, imma li jekser regolanti ta' ħaddieħor ukoll. Eżatt. Għax inti.
Għax inkella kulħadd ħajjagħmel bħalek. Ah, mhux hekk. Mhux hekk, ġifieri r-regoli għarajt forsi inti lilek forsi xi kultant idejquk tgħid u hija sab li nidħollu naqra ħalli ma jiskurjax mhux aħjar. Imma l-problema mhux dik, il-problema meta jagħmilha ħadd ieħor. Meta jagħmilha ħadd ieħor ma tiħux gost. Jekk inti qed tiġri mad-dawra kif suppost ta' trek u f'salt wieħed xi ħadd jaqsamlek. Ejs. Eh, mhux hekk hemmhekk ma tiħux gost meta tagħmilha inti orrajt imma kemm ħadd ieħor. Ifattulek il-ħin.
Eh, mhux hekk, eżatt, eżatt. Ifattulek il-ħin tal-ġerja. Diki.
Ġifieri regoli importanti. Imma nkella mbagħad Jekk jaqsam mil-linja li mhux suppost jiġi diskwalifikat. Eżatt.
Kieku m'hemmx dik ir-regola ma jiġix. Ma jiġix. Eżattament. Kieku kulħadd jirbaħ.
X'inhuwa?
Kieku kulħadd jirbaħ. Kieku kulħadd jirbaħ jew kulħadd jitlef jew ma jirbaħ.
Jew tkun qed tiġri u xi ħadd jiġi sliding tackle ġo saqajk. Eh, mhux hekk, mhux hekk tispiċċa eh, ġungla fil-Malti jekk ngħid, mhux vera.

Futbol kieku tista' tabda bidek tibqa' sejjer sa l-aħħar sa l-oħra titmux. L-istess eżempju basketball u netball. X'in id-differenza bejnietom? Id-differenza huma propju ir-regoli. Eżatt. Għax waħda tista' tiġri bil-ballun, l-oħra ma tistax, l-oħra tibbounce, waħda le. Eżempju fil-basketball jekk iżomma fidejk jekk u tixil jaħtib għaddej sal-lasta. Ma tistax, le? Tibbansjaħ bil-fors. Tibbansjaħ, nkalla l-balon ikun tal-oħrajn. Eżatt, nkalla nieħu l-fawl u jkollu jħottat il-ħadd ieħor. Ġifieri propju r-regoli li jagħmluh l-isport li hu. Mhux veru? Ġifieri għalhekk huwa importanti. Fej jitsu per eżempju, ma nafx jekk intom forsi tafu jew le, però fl-isports jiġu involuti ħafna l-flus xi kultant. Hmm? Taqla xi multa per eżempju. Per eżempju, għaw Malta teġisti multa li l-ek ta' flok li għed tuża jent per eżempju tilabbieħ. Mhm. U l-ek ta' tiħil xaħat taqla multa ta' 100 euro. Anka jitneħħiħ, per eżempju, ah. fil-ground. Barra minn Malta jtik jaloka li jitneħħiħ. Li qed neħħieħ eżatt.
Anka Malta.
Nasib anka Malta, ma ġin istess regola. Istess regola.
Ora, jt tajdu fuq multi, jgħidu dik parti minn regolamenti, pero jgħid ngħidilkom jidħlu flus biex per eżempju jinxtraw players. Jinxtraw, jinxtraw in a good way ġifiri, mm. biex jimorru ma' team ibijaw lil tim ieħor pereżempju, mm. taqblu ma dawn l-ammonti ta' flus li ġieli jintużaw speċjalment barra minn Malta. Jien naħseb iwa ta' għax hemm players fil-futbol li għandhom li jitħallsu ħafna għax huma tajbin. Pereżempju ara minnu mhux tajjeb ma tantx jitħallas u ma tantx għandek bżonn flus biex tixjieħ. Imma minnu mm-hmm. tajjeb ikollok bżonn eluf ta' miljuni biex tixjieħ. Mhm. Però ġifieri inti taqbel li plejer ikun jiswa dawk il-miljuni kollha persuna. Mhux ħafna miljuni ma jekk ħaġa xi mm. xi plejer ħażin le ma mbagħad jekk ħaġa xi eżempju l-Mbappe ma tieħor. Eh, ġifieri inti taħseb li persuna għandu tkun tgħidu mhux le. Le, għax jekk ikun professjonali Ikun hemm flus imma mhux daqshekk. Mhux fuq il-miljuni. Naħseb li jien naħseb li kultant li huma ftit esaġerati. U tal-multi barra minn Malta ħabba li plejer minflok ġieb il-karozza li tawh it-tim, ġieb tiegħu stess, tawh multa ta' 100,000. Bis-serjetà?
Ija. Ukoll?
Ija.
Barra minn Malta.
Vera, minn ġraddi, ma nafx eżatt speċifiku. Ma nafx eżatt, ma tanċila, ma tanċila. Tajjeb u kol. Għaw Malta naħseb jek ma tiġiġ bil-karozza tijak ta' laħal. U kem, u kem hemm tim għawżajr barra ma. Mm. Tant kem kellhom dejn l-players li ħalluhom jieklu f'tagħhom ehm, ħaxix u ħobs.
Bis-serjetà? Ija, miss.
Biss.
Xejn ma ħalluhom jieklu. Oh, mi għajba ħejda. Kellhom dejn kbir.
Nibqa' hekk jiena givji. Però jiġi kultant narom naqsa ġelat. Għax per eżempju, nifhem li tagħmel distinzjoni, mhux ħallat l-Messi, l-Mbappe, għal eżempju, li jekk ma Ma nafx. Ronaldo.
Laqqas rax Ronaldo huwa on the same level ma' persuna oħra ħalli ma nsemmi l-ħadd. Ma' Onana.
X'nu? Onana. All right. Mux ħanħaltu għom, tajjeb, jom ma xie player Malti li forsi mux professjonali, għax għaw Malta ħafna drabi ma tkunx full time. Għaw Malta jgħabu ma Malta jgħabu barra per Malta. Mela, żgur li mela mela. Satarjano, Teddy Teuma. Yes, eżatt, eżatt. Hemm ħafna players li hemm players li jilagħbu internazzjonali u mbor professjonali. Però again mhux ħatħallat forsi ma' Ronaldo, ma' Mbappe, ma' whatever. Sewwa, ġifieri hemm irid hemm distinzjoni, imma to that extreme. Dawk il-miljuni kollha esaġerati nara. Għaw timijiet barra minn Malta għandhom xi Biljuni, mux miljoni. Eżat, eżat, billions, ġviri. Għamma jfendum ikunu involuti dak l-ammonti ta' flus fuq sport wieħed, speċjalment fuq tim wieħed, fuq persuna waħda ma doffi naħseb jiena jistgħu jintafu naqra aħjar. Għaxek bieħ it-tim mbagħad taqla fuq ħafna biljuni. Ovvjament, ovvjament.
U x'taħsbu Fuq il-kwistjoni ta' flus ta' xiri, imma mhux xiri kif ngħidu aħna legali, kif suppost, xiri meta pereżempju jkun hemm korruzzjoni, ta' fuxini korruzzjoni, le? Ma mela, eżempju, per eżempju, jina qed nara logħba u. Qed ħala se referi. Per eżempju tħallas ir-referi, tgħidlu ħantik 10 mm. euro ħa, 10 euro tieħ iktar, imma qed ngħidhom small amounts. Ħantik 10 euro ħa u ħallilhom għaddu lil tal-ħamrun, ħal ħalli nsemma xandi l-plejer tal-ħamrun. Ħallilhom il tal-ħamrun ħalli jirbħu llum. Wa, tafu li jiġru dal-affarijiet. Aw, semma ħamrun ma jfottux, eh? All right, all right, sorry.
Mela ħanejt tim eh, mandux jaqsam ma minn iżommu intom tim barrani. Ma United. Ma United. Kolla ma United. Inti ma min. United.
Kolla ma la ngħid.
Ma Liverpool tajja. Ħalli l-om tagħti di Liverpool. Tajja, pare.
Dejjem ħalsu għamda. Dejjem ħalsu għamda Ovvjament, ovvjament. L-aħħar labu ħarġu l-om 50 euro. Rajt, rajt, rajt.
Aj, ma t-fintaw. Eh, u jgħidu għan per esempio smaħalli da, jirreferi jew li t-lejers, isma, l-lum t-skurjax Eżempju, prova otlura l-lum ta' xtiskurja ta' fu li jġu eh. l-affarijiet. Hmm? Għalfej tasbu li jġu l-affarijiet. Biex l per eżempju, jkun hemm tim batut, it-tim li jżomm miegħu int batut, hmm. tipprova tagħmlu tajjeb bil-flus int. All right. U tfutti l-tim it-tajjeb. All right, all right, Iva, Iva, ġieli tiġri wkoll. Għaliex taħsbu diġi? Eżempju, ikun hemm xi supporter ta' xi tim u jmur ikellem il-player tajjeb tal-oħrajn u jgħidulhom tantx tiskurja biex u jipprova jisu jagħmilha mat-tim tagħhom. Eħe, eħe. U verament biex imbagħad it-tim eżatt itih xi ħaġa tal-flus u mbagħad jispiċċaw jirbħu l-oħrajn. Eżatt, eżatt.
Issa u min jagħmilha sempliċement għal passjoni jgħid għax jien nixtieq li t-tim tiegħi jirbaħ. Sewwa, imma u min jagħmilha għal raġuni oħra x'jinvolvi ħafna ġieli l-isport. Ġieli smajtu kelma x'inhuwa? Azzjoni.
All right, imma ġieli smajtu bil-kelma betting. Tafu x'inhu betting? Xikun, eżatt. Per eżempju. Ikun hemm xi logħba.
Ħatejla għax isimha. Ikun hemm xi logħba u eżempju eżempju betjaw 50 euro eżempju iktar insomma. U eżempju inti żomma tim u mhm. tajt jħanajt li ħajr puma, mbatt tara minn jirbaħ, mbatt minn jgħat il-flus il-xurxin u għek. Eżattament, eżattament, tkun tħadajt. Palma let ela, mhm. Kif tgħid? Ikun hemm xi ħadd iħallas pereżempju mitt euro fuq mejda u kien hemm xi ħadd mitt euro oħra. U pereżempju nagħmluhom fuq players minn ħaj jiskurja l-iktar pereżempju minn dawk it-tnejn timijiet. Eżattament, imbagħad min jaqta' basically jieħu l-flus. U xek, ħafna drabi dawn ix-xiri, per eżempju, xiri illegali, isiru minħabba dawn raġunijiet. Jekk inti taf li jekk ħajirbaħ dak it-tim, ħatirbaħ mit-telf, per eżempju, daw imorru sma, għara xħat għamel u ħallih jirbaħ dak it-tim, toħroġ 2000, 3, Biex inti tgħid mbagħad nirbaħ il-mittelf. Nejn naqra, nitlef 3000 imma taf ħadir baħt mittel. Għalhekk isiru ħafna drabi daw il U dak huwa li eh, iħarbat ħanejtek l-ispirtu sportiv. Sportiv. L-ispirtu sportiv. Ġvi naħseb waħda mill-iktar affarijiet illi eh, Qisha ttellef minn dan l-ispirtu, minn l-isbuħija tal-isport meta jidħlu dawn. Jew pereżempju estremitajiet, ma nafx qatt esperjenzajtuhom intom, ta' supporters jgħajtu u jgħajtu.
U jgħajtu fl-ixken imbarra. Ta' bont ta' security ġieli biex tidħol il-ground hija inkredibbli tgħid hija possibbli hemm għalfejn. Jaqbdu l-ġlied.
Infatti ma jbiħux fl-ixken. Fl-ixken bit-tap.
Eżatt, jgħid tittaqlalhom it-tap għax bit-tap jiġi ħafna iktar b'saħħtu biex titfa'. Għax veru. Ġiri anka si tsqalaw minn ġol gram u għadbuħom. Mela. Ija ta' mela, mela, mela. U koll it-tap jamel jamel aktar ħafif biex twadbu ma bla tap id-daħħal l-arja ġo fiħu tibbu taħu. U tibbu taħu l-ura, eżatt. Ma ġiġ daqstan bis-saxħa.
Eżatt. U għaw min għal dik ta' regoli fil-futbol xorta ma jgħatix kasu.

Tkun qisu tkun ġirja imma timxija blura u ma tara xejn. Ikollok masla fuq rasek. Il-bajnek ma timxi bil-kontra. Daqqa riskjużi l-sports taħkom. Eh? Boxing bil-blindfold.
Boxing bil-blindfold. Basketball bil-blindfold. Leħi, jina li tara ma jkunx xaħti vintom daw ta' għaj, ġeħ kemem. Skydiving mela l-parachute.
Dik that sentence u s-sfort. Priġuniera la riskju kbir biex rajtu għom mela bil-wingsuit. Mela. Ġenetu bil-wingsuit ġviri tkun tiftaħ idejk u jkollok il-jiġu jisom wings, eżaw saqajk. Dik vera riski ta' Dek ma jkollok xejn. Dik riski għax li titqattalek per eżempju jkollok biċċa qatta smut. Mhux hekk, mhux hekk.
Għax mhux għandek xejn.
Għandek xejn biex iżommok. Xejn xi żommok, mole dik żgur xi ħaġa li ma nipprovax. Għandikom xenarju ieħor. Jekk per eżempju tinnota li wieħed mill-plejers fit-tim tiegħek qed jipprova jqarraq biex tirbħu. Issa dat ngħidu fit-tim tiegħek. Iċċitja ġifieri.
Iċċitja, eżatt, eżatt. Jien eh. kieku ngħid il-coach biex biex biex jitfaw bil-qeda u jkun suspendut. Ok.
Jekk jinduna t-tim liħor, ovvjament, u maħarb, u għax ikunu diskwalifikati. Mela, inti għettaj, mela, għax di importanti nċaraw, għax da faċ li nejdu, jgħammur nejt il-coach, ma fil-verita, dan fit-tim tijak. Mela, u għabib tijak. Jekk ħa jiġri xi ħaġa jekk ħa tirbaħ ħa jirbaħ it-tim tiegħek, so mhix faċli dak hemm tgħid, imma inti ħriġt b'raġuni tagħmel sens għax għandha fil-verità. Eh, m'għandek riskju.
Jekk jaqbduk tiġi diskwalifikat u jekk ma xorta. Għax faċli tgħidha jien irrapportaħ jien ngħid il-coach, eħe ma x'inti ġi. Jaqbduk l-MFA pereżempju, tiġi suspendut. Inkieku inkieku nwaffqu għax inkella ma jkollniex kompetizzjoni biex nlabu. Proset, proset, mela għandek żewġ raġunijiet, għandek one Ir-riskju li tinqabad. Veru, ferra, naf, jek jinqabad u jispiċċa jibgħat it-tim kollu. U tu, kif qed tajt inti l-element ta' kompetizzjoni, inti tieħu gost li tirbaħ. Mhux għax it-tim tiegħek, it-tim l-oħra jnamlu ilek faċli. Xi supplier ikun jaf x'qed jagħmlu. Mhux inkella x'sodisfazzjon ħatiħu. U ma titgħallem xejn. Mux hekk, li jinti mort tilab biex ta' mort, għan nħom nażel il-player ħazin biex nilab kontri ħjena. Mm. Toqgħod tiċċassa biex imbagħad tgħid għal erbaħna ma' xejn. Eżatt, biex imbagħad erbaħna ma' xejn, proset dik nużaw, dik nużaw dik il-kelma. Proset ħafna. Ħanti xenarju ieħor. Tfajla tixtieq tidħol f'tim tal-futbol tal-iskola Sewa, imma l-uniku tim li hemm huwa tas-subien. X'taħsbu li għandu jagħmlu tim jagħmel tim ta' tfal tal-bniet. Mela, imma jien għamlu mod m'hemm l-ebda tifl oħra jew jew forsi hemm tnejn biss li jridu jieħdu sem fil-futbol. mal-subien.
Taħsbu vera li għandu jdaħħala ma' subin? Mm. Ina li kull sport li jista' jagħmel subin jista' jagħmlu nisa wkoll. Iva, però taħseb li għandhom jagħmluh flimkien? fl-istess tim? Jien naħseb li le ta' għax għax is-subien għandhom bżonn kompetizzjoni kontra s-subien u n-nisa għandhom bżonn kompetizzjoni kontra Imma mbagħad li hemm bejn is-subien u n-nisa li s-subien ikunu iktar tipo prattikati għalija. Mhux neċessarjament, għax jekk inti tibda titrenja fl-istess żmien. Eżatt.
Xorta m'għandek l-istess. Ma subin ikollhom iktar saħħa. Hmm. Is-subin ikollhom iktar kompetizzjoni minn nisa, per eżempju, eh, fil-Premier League tan-nisa tajjeb fis-sens hemm ħafna dana tajbin, imma tas-subien iktar goffi. Hmm. Eżempju anka fil-flus tan-nisa għadhom kif għamlu rekord. L-iktar player li qatt xrawtu 1 million. Mentri
tal-futbol il-1 million ilu li inqabeż dak il-rekord, għaw tal-irġiel ilu li inqabeż dak il-rekord. Tal-irġiel inqabeż fuq xi 300 miljon. Uħ, yes. Anke ktar. Ħafna, anke ktar.
Pero intom qed issemmu xed tajdu iktar kompetittivi hemm iktar da, iktar jiġu forsi acknowledge, iktar segwiti, pero jista' jkun li iktar segwiti u iktar da, għax natuhom iktar spinta. forsi l-futbol tal-irġiel għaw iktar spinta fuq u ilu jeżisti iktar forsi jew ma nafx ninkoraġġuhom iktar. Sewa jinvolvu iktar flus. Ġivi dik mhux neċessarjament ma naqbilx daqshekk għax dak huwa iktar popolari xejn. Però intom semmejt kemm inti u anke inti semmejt tal-guffaċ u inti iktar b'saħħithom, veru ma nistax ma nistawx niċħdu li l-irġiel u n-nisa fiżikament huma differenti. Veru, veru, ċertu anka l-body structure, ċertu muskoli, mm. hemm l-exceptions għax hemm nisa li hum iktar b'saħħithom minn ċerti rġiel u viċe versa. Mm. Imma il-maġġoranza jenejdu fiżikament l-irġiel il-bild tagħhom hija differenti minn dik tan-nisa. Forsi meta tkunu għadkom żgħar Kif għedtilkom da eżempju tal-iskola, hemm inqas eh, mm. ċans tkunu għadkom jiskom mhux f'sens meta tikber iktar hemm differenza. Eżatt, hemm inqas differenza. Ġifieri fil-każ tagħkom tista' forsi tfajda tidħol tilab ma' tim tas-subin. Sewwa, mela, għana niqfu najdu, għax jien nishtiq li nistiden miħaj lil eh, Brian Kirkop ħalli jatina daqxejn il-feedback u l-opinjoni tiegħu dwar dak li aħna għadna kemm iddiskutejna. Nilqaw maħna issa l Brian Kirkop, l-uffiċjal edukattiv eh, tal-istudju soċjali, kif issa naħseb drajtu għal minn segwa l-podcast ta' qabel. Brian, x'taħseb? L-lum tkellimna dwar sports u interessanti l-idejat li għandhom dawn l-istudenti li ovvjament l-isport qed jgħin ħafna u mhux qed jgħin mil-lat fiżiku biss, qed jgħin għall-ħajja. L-isports li jipprattikaw kollha rridu nirringrazzjaw ħafna coaches li ħafna drabi ma jidhrux, ħafna nies wara in-nurseries li ħafna drabi ma jidhrux, Il-ġenituri li jagħmlu sagrifiċċji biex joħduhom għat-training, ħaġa jew oħra, biex joħduhom għat-training tal-athletics u kull sport ieħor, u wara dawn in-nies kollha hemm ħafna volontarjat li qed jgħinu lill-istudenti, qed jgħinu lil dawn il-membri f'din il-nursery, mhux biss għall-isport, imma qed jgħinuhom biex iqassmu l-ħin sew. Għax intom kemm ikollkom training fil-ġimgħa? Erba' darbiet fil-ġimgħa jien. Mela, erba' darbiet training fil-ġimgħa, plus iridu jlaħħqu l-homework xorta waħda. Eżatt. Erba' darbiet fil-ġimgħa plus forsi jkollhom xi attivitajiet oħrajn bħal mużew Mużew, per u eżempju. affarijiet bħal dawn. Jiġifieri l-isport apparti mill-lat fiżiku ħajjejnek ukoll Titgħallem tqassam il-ħin. Mm. Ħajjejnek ukoll dixxiplina mela immaġina tmur training xi ġirja ta' athletics x'titrejnja. Mit metru, eżempju. L-iktar short distance jew mhux daqshekk long. Mela. Isu inqas minn 400. Mela immaġina tħadd mur tagħmel it-training għal 100 metru u mbagħad wara wara dak it-training kollha tmur tiekol xi ikel junk food jew hekk. Ovvjament laqqas mm, Trid tibbilanċja. Trid tibbilanċja. Trid tażel l-ikel li għandek tiekol. Eżatt. Trid tażel tieħu ħsieb il-ġismek. Trid prattikament disċiplina biex nammetti kultant ikollok aptit Xi plattek. Mhux ħan semmi ikel ikel dak tajjeb ħafna, imma ovvjament trid ikollok disċiplina biex inti dak it-training kollu li tkun qed tagħmel ma taħliħx fi platt f'darba. Fil-verità timmotivak meta inti tkun diġà titrenja, timmotivak biex tikol aħjar għax tħossok imbagħad li tgħid inkella dak kollu li għamilt jew inkella ħadd tellifni.
Inkella xejn għamiltu eżattament. Importanti li meta qed titrejnja tiffoka fuqek innifsek ukoll biex meta tirbaħ tħoss is-sodisfazzjoni li inti rbaħt bis-saħħa tiegħek mhux irbaħt għax kif użajtu l-kelma iċċitjajna, li tiċċitja mbagħad ma tħossx dik is-sodisfazzjon li inti tirbaħ. Interessanti ħafna affarijiet li semmejtu, sports bħal rugby. Tara dawn il-players, kull player jisu gwarda robba miexi għax verament kbar, imma mbagħad il-mod kif ikellmu lir-referi. Litteralment il-captain biss jista' jkellmu. ma jistax ma jist, ma, ma għandhom disċiplina serja li ma jistawx ikellmu l-referi il-plejers kollha, plejer wieħed biss. Falli li jenaf kemm jidher sport salvat. Għal kemm jidher dak l-isport. Interessanti ħaġa oħra, għandna It-timijiet tan-Nazzjonal. Ġieli għedtilkom insegwi t-timijiet tan-Nazzjonal mas-Southend Corps u tara t-tim tan-nisa u t-tim tal-irġiel. It-tnejn li huma għandhom dixxiplina enormi biex jilagħbu. Għandna ħafna plejers, għandkom idea ta' plejers li jilagħbu barra mat-tim nazzjonali tan-nisa? Le tan-nisa. Tal-irġiel semmejnihom u hemm ħafna. Tal-futbol.
Tal-futbol.
Għanna tnejn veru tajbin waħda. Em Lea Ripley. Em aktar.
Paralulu, Salma Paralulu. Ok. U mal-Inter.
Tal-Inter.
Hailey. Hailey Buġeja. Em Lucia. Kull jom Lucia. Em ħafna timi, em ħafna players li qed jilagħbu barra minn Malta u jitrejnjaw b'mod serju ħafna u jagħmlu ħafna tip ta' xogħlijiet. Importanti li aħna naħdmu biex dejjem inkunu naqra aħjar minna nfusna. Ħalli kemm jista' jkun dejjem nimpruvjaw, intejbu lilna lilna. Ovvjament nirringrazzjaw il-ġenituri li jagħmlu ħafna xogħol u jimbuttaw u jiġu jissapportjaw jekk ikollkom xi logħba, kemm ikun hemm ġenituri jissapportjaw, eċċetera, eċċetera. U kultant jieħdu over il-mod kif jissapportjaw rridu noqogħdu attenti għax fl-aħħar mill-aħħar ħafna mill-referis tal-età tagħkom ikunu qegħdin hemmhekk qed jitrejnjaw u għadhom forsi qed jibdew, eċċetera, eċċetera. U Irridu ngħallmu lit-tfal ukoll Biex iżommu d-dixxiplina. biex iżommu d-dixxiplina. U nkunu ta' eżempju, mhux aħna bħala ġenituri kultant Nam- Namlu, jamlu l-tfal, ħar, jam- nagħmlu għar mit-tfal jew hekk. U allura nieħdu ħsieb dawn l-affarijiet kollha. Jien milux labt kontra tim li kellu Il-ġenituri jagħtu, jgħajtu, jwersqu, jwolbu l-affarijiet. Mhijiex ħaġa. U kemm sena waqfu l-logħba.
Dik hi l-ar ħaġa tkun wasalt veru f'livell baxx. Ovvjament aħna il-plejers meta titrejnja inti jura role model u trid tagħti eżempju. Trid tagħti eżempju għal dawn il-plejers iżgħar minnek li xi darba ħa jieħdu postok u dawn il-plejers kollha li qed jagħmlu ħilithom u qed jgħidu irrid xi darba rrid insir bħal dak il-plejer u għal ovvjament nagħmlu dejjem ħilitna. Jekk il-ġenituri ħa joqogħdu jgħajtu mat-tfal pereżempju tkun iridu jkunu jafu li t-tifel jew tifla tagħhom eċċetera ħa ssir bħalhom ovvjament. Eżatt. Għax tieħu għax ħa tieħu l-idea minn għandhom. Plus li aħna Malta żgħira u jista' jkollok familjari li xi ħadd iżomm mal-Belt u xi ħadd iżomm mal-Furjana u waqt il-logħba forsi u timijiet oħrajn ta' ġifiri għaw ħafna. Jinqabdu jgħatu.
Jgħajru l-naqra li xurxin, un bat ħarġet ħarġu mill-ground, ah. intesa kollox u reġaw marru jieħdu fl-iskun xi ħaġa flimkien. Jalla jiġriek, għax ġieli ġraw ukoll li ikun hemm kwistjonijiet. Nippruvaw nħarsu lejn il-pożittiv. Eżempju, jien fil-familja għandi xi u mal belt u jien mal-ħamru. Morna logħba. Tinkulu xulxin. Eżatt. Aw, aw, Konna noqdu najru l-xurxin, per eżempju, bxej ħażin ta' Umbat noħorġu barra kollox ta' jek morna. U jintesa kollox.
Dak l-importanti, għanna nappellaw dejjem biex inżommu dejjem l-spirtu sportiv, ħalli l-sport jibqa' dak li hu wara kollox sport u mhux vera kompetizzjoni imma l-kompetizzjoni sportiva raġonevoli li minnu l-aħjar ħajirbaħ, minn qed jagħmel l-iktar effort ħajirbaħ u daqshekk u m'hemmx għalfejn tajjir u m'hemmx għalfejn ħafna tixjir tal-idejn. Importanti.
U jirbaħ minn ikollu l-iktar disċipla fit-training għax minn ikollu l-iktar disċipla fit-disciplina fit-training. Mhm. Ikun iktar effokat u jkun iktar tajjeb minn ma jkollux ħafna disċiplina fit-training. Ekku, veru, veru, naqbel miegħek 100%. Biex nagħlaq hawnhekk nixtieq nagħtikom daw l-erba' Kotba iktib kull wieħed insomma stejjer tal-waħx miktubin minn Trevor Zara, ehm, awtur bravu ħafna hija pubblikazzjoni ta' Fondazzjoni Satar, sandikom wieħed kull wieħed toqdu tibżaw naqra qabel torqdu. Tajjeb, jew qabel tmorru titrenjaw. Jew qabel tagħmlu skydiving biex taraw tgħidu wara jekk naqa' ħansir jisni xi ħaġa kara. Ma wieħed u ieħor. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Eh, ħattu gost? Ħafna.
Ġen, prosit, prosit. Grazzi ħafna vera kanna diskussjoni interessanti immens dwar l-sport.